Кушак! Кушка! Куҫ тӑкӑлчӗ шкулта эсӗ. Иван Игнатьевич, эп мухмӑрлама пуҫларӑм-ха. Ӑшӑ тан пулӗ. Сыпмасӑр пӗр утӑм та тумасть. Пур ҫынран илме каланӑ, ҫук ҫынран мӗн илес? Эп халех лавккана кайса килетӗп. Мӗн тума? Мӗн тӑвма? Марук валли пурҫӑн тутӑр илме ун чухне те хирӗҫет пулсан. Тытатпӑр та трантасем. О-о! Иван Чернов! О, эпӗ ха эпӗ. Салам, салам! Аван ҫӑватӑн-и? Веккипех. Халь те суту-илӳ тӑватӑн пуль-ха. Кӗрле тӗретпӗр кӑна. Чӑн-чӑн купцанах тухса карӑн пуль кун пек? Купцанах тухайман та. Эсмӗне, кунта нумайлӑха-и? Вӗренсе пӗтертӗм. Пурӑнма яла килтӗн пулать апла? Ҫапла, кунта кооператива, бухгалтер ӗҫне. Хресчен ӗҫне пӑрахас тетӗн апла? Ҫапла ҫӳлелле кармашатӑн-ха. Тӑрӑшас пулать, унсӑрӑн юрамасть. Эсӗ хӑв малалла вӗренес пирки мӗн шухӑшлатӑн? Вӗренмен! Чӑн тума, тӑватӑ класс пӗтерни ҫитет. Унашкал эпӗ ҫичӗ ҫул пӗтернӗ те сахалтарах. Мӗн тума вӗренмелле? Вӗреннисем те ман чухлӗ тумланаймаҫҫӗ. О, учительсем те ман чухлӗ тӑхӑнаймаҫҫӗ. Пирӗн пек суту-илӳ тусан пурӑнма пулӗ, э? Сирӗн лавккасем вӑхӑтлӑха ҫеҫ-ха малашне кооперативсем хӑйлансах пыраҫҫӗ. Пирӗн кӑсӑмӑллӑн яла пӗр юр кооператив та кооператив. Ҫапла.

Мӗн тума килсе тухнӑ-ха вӑл кунта? Тен, ҫук ҫук, ун пек пулас ҫук. Ҫулталӑк ҫитетӗн те пӗр-пӗрне курманни. Юлашки каҫ ҫак пӗренесем ҫинче ларсаттӑмӑр. Ӗмӗрне те пӑрахмастпӑр тесе пӗр-пӗрне сӑмах парсаттӑмӑр. Эх, Марук, Марук, халь мӗнле-шин те эс? Каяс, мана кунта ҫынсем курсан тем калӗҫ тата. Эпӗ капаши, эпӗ. Ман Ивана хумарӑн-и? Ара, мӗншӗн йӗретӗн? Кӗҫӗр пирӗн ума курак терӗ те пумарӗ. Ӑҫта ӗҫлетӗн эскаль, паша? Ниҫта та мар, килте. Йӑвансем панчӑ ӗҫсе кӗлете пынӑ. Мӗн туса пурнан ҫавӑнта? Апат пӗҫерсе вара кӗпе-йӗм суса парап. Хам ӗнтӗ юлашки кун тӗнче ҫур пӑтӑкпа начарлантӑм. Мӗншӗн тетӗн, ҫав йӑваншӑн чӗресе ҫунтарса Ҫул-йӗре халь инкеке сисмешкӗн пулаймӑпнине. Пӗр ӑшӑ сӑмах та калама-ши вара? Ҫук-ҫа. Хӑш-пӗр чухне юратнӑ пек те туйӑнать-и, анчах кам пӗлет ӑна, эп хам ҫав тери юрататӑп. Ӑста, хӑш вырӑнта ҫӳрет-и? Иван халь ҫеҫ килнелле кайрӗ. Урӑххисене тупса ан ятӑр тетӗп-ҫке. Эп хам самӑр пирки хӑвӑр тутаймастӑп. Авӑл мана пӗрре хумай хӑй хыҫҫӑн уттарать. Хӗвелтан, эс ӗнтӗ ӑслӑ, вӗреннӗ ҫын, ҫав йӑванпа пӗрлешме пулӑш-ха мана-и? Ара, эсна тахҫантанпах юрататни вара? Вун ҫулта ҫитет пуль ӗнтӗ. Анчах йӑванӗ ҫав Марука юратать теҫҫӗ, туйӗ те кӗҫех пулать теҫҫӗ. Иккӗшӗне? Ия, ҫав йӑван ӗнтӗ ялта ҫул ухман хӗр хӑвармарӗ. Кайса шырам-ха. Шыраха шыра. Эх, ӑҫта ҫӳрет-ши ман Йӑван? Эх, Йӑван! Ворот мӗншӗн тухмасть-ха? Неужели ҫав?

Эх, Марук, Марук, саркайӑкӑм эс туман. Икӗ туман саркайӑкӑм. Ай, тени. Пуҫӗпех малашне кооператива бухгалтера ӗҫлеме кӗрес тетӗп. Хамӑр кооператива. Ҫапла. Эс ӑҫта ӗҫлетӗн-ха? Лавккара. Акӑ паян та каялса каялса ӗҫлемелли пулчӗ. Пусма та варри сикиччен ҫассине шута илтӗмӗр. Ну, пирӗн ялта мӗнле ҫӗнӗ хыпарсем пур? Эпӗ Ганьранпа комсомола чекки те самаях хутшӑнчӗ пулӗ. Хутшӑннӑ пулмалла, эп ҫӳремен пӗлместӗп. Сергейсен Санюкӗ тата Михаилсен Ваҫҫи комсомола кӗнӗ терӗҫ. Эсӗ? Мӗн эпӗ? Халь те комсомола кӗмен-и? Ҫук, кӗмен. Ара, мӗншӗн кӗмен-ха комсомола, Марук? Анне манӑн. Марук! Марук теҫҫӗ. Анне чӗнет. Ма килме килтеретчӗ, Марук? Кӑштах тӑхта ӗнтӗ, ҫурталӑк ҫитет пӗр-пӗрне курманни. Чуну ҫӑлмалӑх калаҫар ӗнтӗ, Марук. Кай, пӗрре те ӗненес килмест. Тӗлӗкри пекех туйӑнать. Мӗнле килме пӗлтӗн эсӗ? Сана курма васкарӑм.

Хӗмен, инкек пулман пуль те? Инкек ҫав, Хветӗр. Мӗн-ха тата? Эс вӗренме кайсанах Иванман ҫума ҫыпӑҫма пуҫларӗ. Утӑм утма та пулмасть. Мӗншӗн ӑҫ лӑхтланать-ха? Качча илесшӗн. Анне те хирӗҫ мар. Турине те халех тӑвасшӑн теҫҫӗ. Ара, эс хӑв вара мӗн шухӑшлатӑн? Ах, Хветӗр, мӗншӗн апла ыйтатӑн? Ҫав кулак чӗппине качча кайиччен е шыва сикетӗп. Фермерлӗхе килтен тухса таратӑп. Марук, ниҫта типпе те тарма та кирлӗ мар. Ун пекех хӗсӗрлеҫҫӗ пулсассӑн, ырана каяр та ҫырӑнар. Килӗшет-ни? Килӗшет! Марук дядя! Анне тухать мана! Марук дядя! Кая, кая! Урам ҫине пин морок. Урам ҫин питӗ. Ним чухлӗ улшӑнман эсӗ. Ҫук улшӑннӑ. Халь эсӗ татах та хитререх.

Пире хапӑл тӑваҫҫӗ-и, хирӗҫ тухса кӗтсе илеҫҫӗ-и? Никам та ҫук иккен. Ой. Наҫтаҫ! Наҫтаҫ! Наҫтаҫ! Ай-ой. Никам та ҫук. Пус киле кайман-ши? Йӑпӑх чупса кайсӑр-и-ха? Асту, чупмасӑран тавӑран. Пӗр самантрах чупатӑп.

Ку марука вӗҫертсен унтан лайӑххӗр тупма хӗн пулать. Хамӑн та тепре авланас та, Ивана кунта киле кӗртес, вӑт пулӗччӗ. Ман пек пуян вулӑсӗпе пулмӗччӗ. Наҫтаҫ йӑмӑкӗ, Кӗтерук, ҫавӑнпа калаҫса пымастна.

Та-да, унӑн ҫулҫи ҫаврака. И, Игнатов, Тарси! Явап, Мишкурка электр пулсан. Yok, хытӑрах кала-ха, хӑлхи витӗрех мар. Тавах тетӗп Мишкурка электр пулсан. Эй, как вӑйвиҫҫе! Вун виҫҫӗ те пулчӗ пуль. Ара, Надюш хӗрӗм ывӑл ача ҫуратнӑ та, ҫавӑнта чӗнчӗҫ мар-и? Халь те кӗрӗве калатӑп. Ах, кӗрӳ тетӗп. Капла канӑҫтӑр-ха тетӗп, капла кӗтсен мӗнле киле ҫитӗп-ши тетӗп итлемест. Пуҫран тытса кӗҫтерет, пуҫран тытса кӗҫтерет, ара ӗҫе-ӗҫе те юрлаканах пултӑр. Ӗҫсенисӗр калам пуламас, эс тата Ҫӗрхута тӑсӑрлӑхсем тӑрӑх мӗн туса ҫӳрер? Хусах мар-и, хусах? Эй, Пирӗн хусахсем иртрӗҫ пуль. Ман хамӑн та упӑшка вилни вун тӑватӑҫӗ. Тек качча кайма шутламасть-не? Yak, тек качча кайма шутламасть-и? Ҫук, ҫук, ҫук, вӑл шухӑш пуҫра та пулмасть. Каймалла пулнӑ, Левкасси Сахарова сирсана питӗ ирех.

Эй, мӗн тӑвассен ҫав, ӑнлан ман хӗрарӑмпа. Аман мар пулса тухрӗ. Эй, авалхине халь те манман. Кӗҫех Туман Иванӗ. Кунта кӗтсе тӑрасси е хӗрӗн амӑшне шырама хамӑн каясси. Ой, кама? Эй, ара, кунта ҫын пуртем. Ырра, эсӗ ҫта кайнӑ та студипе. Ара, кӗҫӗр чистиех аптӑрарӑм-ха. Калитка алӑкне такам уҫа-уҫа пӑрахать. Малтан ӗне тухса кайнӑ, халь тата пӑру таҫта тухса ҫухалнӑ. Эпир ӗнтӗ хапха уҫӑ пулнӑ та пусмак пулӑ тухса кайнӑ те ҫавна шырама тухсаччӗ те. Хӗрӗ вара куялти-и е урӑх ялтан-и? Эпӗ ҫак кӑсӑрлӑх кӗтессинче куна тетпӗр те-ха. Игнатса каччӑ, эс ман хӗр пирки калаҫмастӑн пуль те? Сан хӗр пирки ҫав Диманпа ятарласах килме тухсаччӗ. Ай, Туру! Ман хӗрсене тивӗҫ мар пуль. Ӗнтӗ эпир хамӑр пӗлетпӗр, тӗрӗк хирӗҫтерчӗ ҫеҫ. Килӗшменде, килӗшменде, дивана та тиркесен. Ил пурлӑха хӑвӑр куратӑр. Ара, ӑна ӗнтӗ эпир ҫеҫ мар, пӗтӗм ял-йыш курать. Ман Иванӗ приказ-тӗк вӗренчӗ. Ара, ӑна та пӗлетпӗр ӗнтӗ. Эх, ма халь тесен халь веҫ ҫӗр пӑта яхӑн тӗрӗ те тӑрса выртать. Ҫапла пулмасӑр, ҫапла пулмасӑр. Сирӗн ун чухлӗ пурах ӗнтӗ, ӑна такам та нимелле. Укҫа-тенкӗ енчен те. Ах, тӑру, ман хӗрӗ мӗнле шухӑшлать-ши? Сирӗн хӑй ирӗкӗтех анчӗ. Кай, Йӑкӑнат Прохорча, пӗр тенӗ-нес килмест, тен, суятӑн пулес? Суят тесе тӑйас! Мемарӗ. Ытти апла мӗн-ха? Апла иккен, апла мар-ха. Чипер йӗркеллӗ пултӑр тесен, тен, кӑштах кӳрте кӗмелле пулӗ? Кӑштах сӑрапи тирӗ пулчӗ. Кунта сӑмах-хатар ҫук, этемлет те пултӑр. Питӗ кӗмелле-ши Аламан? Тем те ҫука ҫӳрет-кале. Кӗрет пулинех. Ара, Настя, килтех-ши? Эп сана шыра-шыра ӑҫта-ӑҫта ҫитмерӗм пуль. Ара, килтех-ха, Настя тин.

Кун пек ӑнасса шанмасть-ҫке пӗр тесен пин пурлӑха тӑхам та.